Ji studya dengê delal û ji bajarê Dirbêsiyê rojbaş guhdarên hêja û delal, geşta me a demijimêr duwazdeh dest pê dike bi girîngtirîn sernûçe. Wezareta Pêşmerge eşkere kir, koçekên nû gihiştine bajarê Kobanê û pêşmergeayn û kurd awayên şer diguherin. Hêzên rejîmê li bajarê Şamê êrîşî dibistanekê kirin, di encamê de sî û heft xwendekar jiyana xwe ji dest dan. Serokê Amerîkayê Barack Obama nabîne dûr nabîne ku ew ê hêzên bejayî derbasî Sûriyê bikin. Roj baş. Wezareta Pêşmerge eşkere kir ku çekên nû gihiştine bajarê Kobanê, Pêşmerge û şervanên Kurd karîbûn serkeftinên berçav li wî bajarî Rojavayê Kurdistanê bi dest bixin. Berpirsê ragihandina Wezareta Pêşmerge Hel Kurt Hikmet, di daxuyaniyekê de ji Basnewsê re ragihand ku li gel çûna hêzên Pêşmerge ji bo Kobanê, Pêşmerge û şervanên Artêşa Azad karî bûn ji qonaxa bergiriyê ber bi qonaxa êrîşkirinê ve biçin, rojane jî pêş dikevin. Di derbarê şandina çekê nû ji bo Kobanê Hel Kurt Hikmet da zanîn ku di çend rojên borî de çek û pêwîstiyên leşkerî yên nû bi riyên taybet hatine şandin, Lê ew rê eşkere nekirin tevî ku cor û hejmara wan çekan. Ji aliyê xwe ve Hevserokê Partiya Yekitiya Demokratîk, PYD, Salih Muslim ragihand ku heta niha Pêşmerge ji bo Kobanê gelekî karîger û şervan ji qonaxa bergiriyê derbasî qonaxa êrîşîkirinê bûne. Di naverasta meha borî de bi fermana Serokê Herêmê Kurdistanê Mesûd Barzanî hêzeke ji sed û pêncî pêşmergeyan Derbasî bajarê Kobanê bûn. Hat ragihandin ku hêzên Esed doh pêncê Mijdarê bi topên Hawênê êrîşî dibistaneke tax a Qam ya Şamê kirin û di êrîşê de sî û heft xwendekar jiyana xwe ji dest dan. Li gorî daxuyanê ya Konseya Şoreşa Giştî ya Sûriyê hêzên rejîmê li qabûnê ku dikeve herêma Gûta ya Rojhelatî Şamê bi topên hawînê ve êrîş kirin û top li dibistanekê ketin di êrîşê de sî û heft xwendekar mirine û gelek xwendekar jî birîndar bûne. Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku hêzên Esed her roj topên hawînê davêjin herêma ku di dibistan lê heye. Ji aliyekî din ve aktîvên û çalakvanên li herêmê jî gotin ku hêzên rejîmê her roj bi çekên giran ve êrîşî herêma Qabûnê dikin û wiha dewam kirin, Hêzên Esed ji bo ku navçe û bajarokên herêma Ghûtayê a rojhilat kontrol bikin, Her roj êrîşan dibin ser qabûn û coberê. Wezîrê Parastinê yê Brîtanyayê Mîşel Folon li gel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî civiya û di wê hevdîtinê de tekez kir ku welatê wî di hevkariya xwe ya mirovî û leşkerî ji bo Kurdistanê berfirehtir bike Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî pêşwazî li Wezîrê Parastinê yê Berîtanya Mîşêl Falon û şanda pêre kir. Mîşêl Falon bal kişand ser cîbicîbûna cidîbûna Kurdistanê ya li dijî DAIŞ'ê û destxweşî ji hêzên pêşmerge re ku bi wêrekî û fedakarî karîbûn çekdarên DAIŞ'ê bişkînin û pêşketinan wan bi dawî bînin. Falon tekez kir, Ku welatê wî amade ye li ser piştevaniya Herêma Kurdistanê berdewam be û ew ê hevkariyên xwe yên mirovî û leşkerî ji bo Kurdistanê berfirehtir bikin. Wezîrê Parastinê Berîtanya da zanîn, ku Berîtanya û dêkaribin zêdetir, ji bo perwerdeya hêzên pêşmerge bike û pêdiviyên leşkerî ji wan re peyda bike, Ji bo şerê li dijî DAIŞ'ê ji aliyê xwe ve Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî spasiya hikûmet û gelê Brîtanya kir ku di dema xwe de alîkarî û piştevaniya gelê Kurdistanê kirine. Belê guhdarên hêja hûn li dengê zelal guhdar dikin. Piştî ku rawêjkarê Encûmena Asayîşa Netewî ya Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li Parlamentoya Ewropayê gotarek pêşkêş kir û got, Me qet Partiya Karkerên Kurdistanê weka partiyeke terorîst nedîtiye û divê jî lîsteya terorê were derxistin, berpirsê pêwendiyên derve yê Partiya Karkerên Kurdistanê Damhat Egîd Kêfxweşiya xwe bi wê axiftinê anî ziman. Di vê derbarê de berpirsê pêwendiyên derve yê PKK'ê Demhat Egîd ji Bast Newsê re got, Bi dirêjahiya dîrokê û hemû kes dizane ku partiya me ne tevgereke terorîst e lê xeta me li dijî wan çeteyên terorîst a ku bûne gef li ser netewaya kurdî û hemû mirovatiyê wê jî li tevahiya cîhanê jî deng daye. Di derbarê axaftina rawêjkarê Encûmena Asayîşê Rêya Netewiya Herêma Kurdistanê Mesrûr Berzanî li Parlamentoya Ewropayê jî got, Demhat Egîd wiha axivî, Em hêvîdar in ku hemû partiyên cîhanî helwesta xwe diyar bikin da ku pkk bi fermî ji lîsteya terorê were derxistin û em bi wan axaftinên Berzanî kêfxweş in.

Partiyek ya Demokratîk Peyedê Salih Muslim ji rojnameya Şerq al Ewsert re ragihand ku beriya du rojan Yekîneyên Parastina Gel Ders bi operasyon leşkerî li dijî DAIŞ'ê kiriye piştî ku berê di rewşa parastinê de bûye. Muslim da zanîn ku Yekîneyên Parastina Gel, ypg, giran pêş ve diçe û ew yek bi planên terorîstên DAIŞ'ê bi girê de bi taybetî Ku çekdarên DAIŞ'î mayîn û bombeyan diçînin ku ev yek jî proseya pêşveçûnê bi lez asteng dike. Muslim bal kişand ser rola Pêşmerga di şerê Kobanê de û bi çalakî û aktîvî bi nav kir bi taybetî jî ku ew hêza Pêşmergeyan ku çine Kobanê di warê bikaranîna çekên giran a li dijî teng û parêzerên pispor in û wekî hêza piştevaniyê ne. Li ser çûyîna hejmareke zêdetir ji Pêşmergeyan ji bo Kobanê jî Salih Muslim ragihand, Ew hejmar ew ê li gor pêwestiya bête zêdekirin û her du fermandarên leşkerî ew ê vê babetê gotibêj bikin û tu berpirsgirêkên siyasî di vê derbarê de tune ye. Her wiha Hevserokê PYD'ê diyar kir ku êrîşên asmanî yên balfirên Hevpeymaniya Navdewletî gelekî girîng bû û bi bandor bûn û di vî warî de spasî li hêzên erebî yên beşdarî di wê êrîşê dikirin û got, Ew yek, biratiya kurd û ereban, dide nîşan. Belê guhdarên hêja do hat ragihandin ku Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wê di demejimêr yazdeh de li bajarê Qamisa bicive û duwazdeh nûnerên xwe ji bo lêvegera siyasî diyar bike. Li gor hat zanyariyan, Ku dihat gotin, dibêjin ku Partiya Demokrat a Kurdistanê Sûriyê dixwaze bi çar nûneran tevlî wê lê vegerê bibe. Ji bo ku em hinek zanyarî li ser vê mijarê bistînin niha jî endamê Partiya Demokrat a Kurd Kurdistan li Sûriyê Eşref Elmelwe ji bajarê Dirbisiyê tevlî me dibe. Dem baş bavê merivan. Dem baş serçava helewsalan bo radya zelal û temaşevana. guhdarda. Gelekî spas. Bavê Mervan, me dixwest hinekî zanyarî agahiya bid me li ser wê civînê. Civîn bi rê ve çû, neçû? Belê. Pirsgirêk çi hebûn di wir de? Belê, do civînek a partiya çêbû. Belê. Ji neh partiya, ênam çar endam in Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya, dibin duazdeh. Yanî duwazdeh ne ew neh partî di meclisê de ne. Biryar jî a Meclisa Wetanî li Kurdî a Encûmana Neştîmanî Kurdî heyê heya mutemerê sisiya çê bibe çar endam ji Partî Demokratî Kurdistan Sûriya. Ev aya biryara meclisê ye. Ana navkokî hene lê em dibêne wê çareser bibe. Mesela duwazdeh ew ê me ew ê çar bin yanî wek çarendama duwazdeh bi duwazdeh şeşê din jî kesê ser bi xwe ew ê ev bîst û çarana pêncî navilcem wan heye her yek çi nava tîne ew ê întîxab li ser wan şeşa çê bibe ew ê bibin sî ev dibe lêvegera Kurdistana Sûrî bi sî kesî. Belê. Bavê Mervan Wekat ragihandin, Partiyên di vî tiştî qebûl nakin, bi taybet pêşver û Partiya Wehdê û gef jî wek tehdîd jî heyî de hatin danîn, dibêjin eger ev tişt her li serî ew ê xwe ji encûmenê bikişîn. Wek ji ber mamosta û guhedar a Rivaz dibêjim, biryara Meclîs el Wetenî el Kurdî, Encûmena Neştîmanê Kurdî wexta li hev rûniştin, em wexta em çûn, Hewlêrê Temerê me got hûn heya me Temerê sisiya çê bive hûn wek çar endama tê de ne welew partiyekê û ana em partiyek in. Yan tu carî em nema jev dikevin em ê partiyek bimîne yê li ebed il abidîn Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya û bi çar endama ewalin xurt dibe meclis

Partiyek xurt ê cemaer, cemawerê wê pir e, bi çar partî û tev yek yanî pênc partî bûnî yek ava ye ji tişkî şehnaziyê yî ji kurdar e, ji partiyar e. Em dixwazin partî giş bibin di dow, sê û çar bibin yek û bi nefsa endamê xwe da kevin. Avaya xurtbûneke ji encûmana neştîmanî kurd re û ji bo mere ne xurt be tê îhtîrama mere jî li Pêş Edine û li sivê li ku bê li çima hafilê di welî bin bê mere xurt bi bi cemawerê xwe em xurt in bi cemawerê xwe. Belê mamosta hûn bi navê Partî Demokratî Kurdistan a Sûriya tê naskirin. Yanî ewha navê her çar partiyên berê nema li ser holê nema yanî wek dibêjin nema di ragihandinê tê. Çawa partiya ku bi çar nûne re derbas be? A, de mamosta, ne va heye me got, berê, li hev rûniştin e Encûmena Neştîman de, Eman e Emel, li hev rûniştin e. Belê, lê niha rewş hat guhertin, A, na, yanî ew îja ji çû, ber bêjin. taybet piştî rêkeftina Dihokê, gerek hûn nekin astengî be. A, ne astengî ye. Ev biryar hatiye stendin Encûmena Neştîmanê de, Belê. ew ê heye me temelê sisiya çi çêbibe

Belê. Li her derê eva ya heyanî kongre sisiyayî. Bavê Mervan, kurtasiya gotinê ye, wek dibêjin kurtasî, xulasa til kelam yanî dibêjin. Hûn di civatê de gîhaştin çi biryarê? Ev civat çareser nebû. Tu reşnivîst hebû, tu li hev kirin hebû ya jî hûn rabûn we li hev nekir?

Ew ê li hev bikin encûman û em û hevalê encûmana din jî ev tevdem û peyde îja wê çaxê me li hev rûnên. Ez dibêjim ew jî lê vegera kurdiyê wê çê bibe. Belê lê heya du meha gişt temam bibe. Belê bavê Mervan, hat ragihandin ku îro dîsa civadek heye. Hûn tu agahdarî yanî agahdar bûne, zanyariyê we li ser hene ya na? Niha li bajarê Qamşlo li gork wek dibêje jêderên taybet, Gihandin dengê zelal niha ji vînek bi rê ve diçin. A. Ê wela dayem ez bi emanê re peyivîm, bi hevalê xwe re peyivîm. Got berdewam em ê rûnên heya em çareserek ji vê vê merserê re bivînin, bibin duwazdeh endam û wan wan dînin ka ew bin ne ew bin guhertinek heye di partiyan çêbibe. Belê. Ew ê duwazdeh heba dînin lê ê me wê çar bin.

Belê guhdarên hêja, bultena me berdewam dike. Serokomarê Amerîkayê Barak Obama re gihand ku ew dûr nayê dîtin ku li Iraq û Sûriyê artêşeke Amerîkî di têkoşîna li dijî grûpên DAIŞ'ê bê bikaranîn. Li gorî agahiyên ajansa Associated Press, herweha Obama tekez kir ku ew niyet dike Ji Kongreyê Destûr bistîne ku hêzên bejayî di vê kompiyonê de beşdar bikin. Dezgeheke çapemeniyê ragihand ku li Îranê hewl dide rêxistineke hevbeş di sîwana fermandeyekê di milîsên leşkerî yên Şîa ava bike, ev milîs wê li rex rejîma Esed ya şer bikin. Çavkaniyan ji dezgehên çapemeniyê diyar kirin ku Îran hewl dide hêzeke hevbeş ji milîsên Iraq û Efxanî li Sûriyê ava bike da ku li gel artêşa Sûriyê şer bikin. Çavkaniyan destnîşan kir ku Îranê berpirsyarekî xwe ji bo vê armancê şandiye Sûriyeyê, hat destnîşankirin ku rêxistina leşkerî ya nû wê weke mînaka Hizbullah ya Libnanî ye û ew ê li gel hêzên rejîmê şer bike. Di dema dawî de rejîma Sûriyê careke din dest bi girtina ciwan û birina wan ji bo leşkeriyê bi dar û zêro kir, piştî wê jî ev gav ji aliyê Îranê ve dest pê kir û tê gotin ku rejîm û Îran ew ê van ciwanan bi rêxistin bikin û di vê hêzê de bi hev re ava bikin. Belê guhdarên hêja û delal, guhdarên Radya Dengê Zelal bultena me berdewam dike. Peydakirina AMPS, Odewaran bûye astengiyeke mezin ji wan kesên ku pişta xwe bi wê xwedîkirina pes û dewaran girê dide. Nûçegihanê me Mihemed Xelo ev mijar şopand û raportek ji me re amade kiriye. Rojavayê Kurdistanê bi zîraeta xwe û xwedîkirina lawiran dewlemend e û gelek xelkên rojava yên gunda û hînek ê bajêr heywanan yan lawiran xwedî dikin. Mîna pez, Pezên û çêleka û di meha zivistanê de ev lawer bi hacetî êm e. Di hundirê xanan de loma xwediyên van lawiran berê xwe didin bazarên êm yên taybet û navenda êmkirinê ya hikûmetê. Rêveberiya Navenda Êmkirinê li bajarê Dirbêsiyê li ser çawiniya belavkirina êmê lawiran ji me re axivî. Bi nisbetî jimara pez, ihsa ji zîra ajmer tê. Ê murace tê hewiya xwe tîne.

Çarşemê, a sêgir pênşemê, a zehr el areb sêşemê herê ku irşadiya xwe û dora xwe dikî. Û ev dewre pênc kîlo li xalê her serê pezê û di do ceh e. Ceh ne mutewefir e, hew ew kapek tenê em didin wan. Sehra wê a madê deh û bîst qurş veya a safî ji madê re deh sedî tê ser veya a risûmê û bîst sedî tê ser veya a malayî û wereqak heye veya hanê ji bo hevalayî. Yanî teqrîben dor sêzdeh were qat kelife li cem e ji vê de ji merkezê. Lê xwediyê heywana gazinê wan heye li ser kêmbûna mawa de. Yan sibehê hatin û navê me sicilandin û ser dorê va diwezîayin ava û ber çavê xwe dibînin û dora me wela hevme ke hesebê ku em bên gehebe em distînin carna ji cê mesele tune yî mefqûdê dibe tune yî mesele carna ewlo yî yî wela têra pez nake heta tu bihesibîn bi xwedê têra têra du meha didin me têra pênc rojan hate.

Gotanî tune yê wela ew kemiya pir tune yê. Çitê gotê di weza hînin didin û wexta tune tune yê. Derdikeve meselê pezê me bijmêrî hewşê dê. Çiqua ser cem me heyî di secînin cem xwe tê cem bi dîr tê cem me ke a zîra a cem mesel ê cêyê pez ma pez dihewî wê cem wan bisecîlînê mesel çend pezê me heyî wê navê min bisecîlî û pezê bisicîlî ez ê bên vê dera kû ewraqê min ca hebe dora irşadiyat de kengî meselê çarşemê ê şorê wan ê sefer çarşemê tê. Çarşeme dora xwe mezin sejî dibê çarşeme xwe dibê têrasen bê elefê xwe dibê heta tedî icraat çê dibê cahiz dibê û hesab dibê her du meha her sê meh her du meh û nîv em tên istifsar dibin kengî heye dibê filan rojê heye em tê roja xwe didime tu işkaliyat tu ji me re diwezînî ser xapayên dixin serê xwe der. Ne bi tenê gazînên welatiyan heye li ser kêmbûna hatina êm ê lawiran lê gazînên karmendên vê navendê heye li ser hatina êm û wan tekez kir û got, Çi ji wan re tê ew belav dikin lê li ser şandina cih ji navenda Melesebat gaziniyên mezin dikin. Gelo di demeke nêzîk ev pirsgirêk wê çareser bibe yan na? Ji bo Radyo Denge Zelal, Mihemed Xelo. Bawerî mercekî girîng û bingehîn e ji bo pêşketina civakê. Di civaka kurdî de têkiliyên di navbera dayik û keçê de çi ne? Dayik wek tê zanîn ku ew veşargeh e, Û keç tiştê ku li cem wê hebe sirrên we ya jî veşarên we tenê ji diya xwe re dibêje ew nêzikayî di hembera wan de heye. Nûçegehana me Gulnaz Hisên vê mijarê dişopîne ji bo ku em nas bikin pêwendî û şêweyê wê di navbera keça kurd û dayika wê de di civaka kurdî de çi ye, di vê raportê de em ê nas bikin. Cîhan roj bi roj pêş dikeve û pê re civak jî pêş dere û têkelî di her warî de tên guhertin. Keç doza azadiyê dikin û dayik dibêjin hîn zû ye û gelek sedema diyar dikin. Di encamê de pirsgirêk û alozî di navbera keç û dayikê derdikevin holê û dibin sedema nearamiyê di malê de. Li gorî siqeta gica wê dawê lazim ew jî nefsa siqetê li ca xwe vegerîne. Hedefa yê di heyatê de tişkî mumeyez be, tişkî baş be. Yanî meselen çi mujtemeyê me ana pêşketiyê xwendin, înternêt çêbûne, tişt çêbûne yanî seqafet çêbûye wek berê keçika a çavgirtî nemayê bîra başiyê dibe bîra xerabiyê dibe bîra her tiştî dibe dinyê de keçikê ana bi şekel am yanî keçikê ê kêmaqil nemane giş wiha eybûne giş bîr dibin bîra her tiştî dibin li dinyê gerek yanî ev sîqeta ehlê wan de diwan ew jî li gor sîqeta ehlê xwe be. Êm jî keçika me heyî û emrê wê çardeh sal e.

Belê guhdarên hêja û delal bi vî awayî em gihişin dawiya bultena xwe a demejimêr duwazdeh. Ev nûçe hatin pêşkêşkirin bi dengê min Ekrem Talo, ji bo zanyarên bêhtir hûn dikarin li rûpela me ya Fêsbûkê bi navê Radyo Dengê Zelal vegerin. Ji bo çi kesê ku dixwaze bi awakî zindî û yekras li weşana me guhdar bike, Dengê Zelal dot org. Her şad û bextewar bin, dem baş.